Hi bantukin nan hmaikar dir kho ding in Pathian nih caanṭha ka pek caah Pathian ning thangṭhat si ko seh. Cun Makazon CE CM lei nih caan ka pek caah lunglamnak tampi ka nei. Tuzaan ka chim dingmi hi kan tlangtar bantukin for his glory. Isaiah

van ceih ṭin hau si ti ka duhmi cu mah hlante ah tuzan cu CM Night a si caah tu ka chimmi hi tompal Chinglish ka van hmang deuh la Laimi Lai hol he Mirang hol he ka van cawh chih lai timi kha van chim ta hna kan duh tuzan ah i hrawm ti hna si ti ka topic kai thimmi cu

We, we are not glorifying him and he will curse us out or like bad thing will happen to us, right? If we don't obey God's word. Okay? So pakhatnak ka van chimmi kha praise him with our lips. Kan hmur kan hmur in ama kha sunparnak pek, ama thangthat Mah kha pakhatnak ka chimmi si le pahnihnak ah uh, a bia ngaih obey his word a bia ngaih kha uh, a lam hnihnak in Pathian sunparnak kan pek khawhnak a si. Cun a pathumnak ah third pray in Jesus name okay pray in Jesus name because as is said on John chapter 14 verse 13

Yeah. So uh, pathumnak ah cun uh, thla kan cam tikah uh, Jesuh min in tin kan thla cam u te uh, lai ho in kan rel ta lo. Johan thawngṭha a ngan hleithum, a ngan hleili, a hme hleithum. Pathian pa sunparnak cu Fapa thawngin a langh khawh nakhnga ka min in nan halmi paoh cu kan tuahpiak hna lai. Mah ka zawn timi pa sunparnak cu Fapa thawngin a langh khawh nakhnga, pa sunparnak cu fapa thawng a langh khawh nakhnga ka min in thla va cam u a ti. Okay, so four four way we can glorify God produce spiritual fruit.

Only then can we glorify God with our body. So that's the fifth way we can glorify God. So uh, a pali nak ah uh, a pali alam li nak pathian sumpar nak kan pek khawh nak cu produce spiritual fruit thlarau thlarau thei Tlau thleih, thleih, thleitlai, va ser u, theitlai, va ser u a kan ti. Mah tlau theitlai kan ser khawhnak a lamkhatnak cu mi cungah ṭhatnak va tuah khi a si ko. Mi cungah ṭhatnak kan tuah ahkhan cun thlarau thlarau thei kan tlai ko la. Uh, a panganak ah cun remain sexually poor. Uh, nan, uh, Korin kuat khat angan paruk a hme hleirat chungah kan hmuhmi cu kan taksa in pathian cu sunparnak pek kan hau a kan te mah tikah cun kan taksa kha thianghlim tein kan umter hau mah kha alam nganak okay guys i'm almost done just four more okay

a lamruknak in Pathian sunparnak kan pek khawhnak cu seek the goods of others. So midang an ṭhatnak kha va kawl kan ti la maw midang foinak te ko midang midang an ṭhatnak kha va kawl or silo le midang ṭhatter vai zuam kan ti ko la cu Mahka lam ruknak se lam sarihnak cu give generous, generously siang ngai tein uh, misifak siseh helping hand to paul uh, uh, lamkam homeless te pawl kam va bom tik hna khin siang ngai ten khin kam bom mi hna khe Mah khekhe mah kan tuah kan tuahsernak nih khin Pathian ke kan thangthat. Pathian ke sunparnak kan pek. Korin kuat khat angan pahra ahme sawmthum le pakhat ah kan hmu mi cu Mirang holh in cun whether you eat or drink or whatever you do do everything for the glory of God. Makahin na ei ah siseh na din ah siseh zeithil na tuah poh ah Pathian sunparnak ca tuah u a kan ti. Mah tikah cun midang kan bawmmi kan bawmh tik hna zongah khin siang ngai tein thil kan pek ahcun

thah kan ti la cu an in thah lai ah siseh or silo le thi na ton lai zong ah khin na zumhnak hi fek tein khin um na uma khan cun mah nih khan pathian kha sunparnak a pek ko timi kha si le mah vial kha tu zan ka chim khawh tawk sela tampi ka lawm a ṭhami ma pathian na sunparnak ca ko seh